Ber kaka, apwoyowu ka ma wun wutye iye weng. Dong lok ma an aye aloko tini en lok ma i atikane cito bot dano ma tye gang. Kun laditwa. An pe alwongo ni latinwa pien ladit wa dong tyeko paco. Dong yub me kano kome waneno ka mene bene dong ocwalo ka maleng. Ma nyuto ni yub dong tye ka medde anyim, nino oyik bene dong wangeyo ni tye ceng abic. Man ni eni nyuto atir ni ceng abicel tin ceng cabit tiki ceng baraja ceng aryo ceng adek ceng angwen Nino aye abicel ma tye ka maleng dong nino abicel-li kit ka in ikwanyo lela ma in ia woko kit wa ki inge pa bor ca wutoro kome ka ma naka yam wan wupoko iye can i kare me IDP ka in inyono jigi woko.

ni eno ni an awaco ni awaco pien ni nongo in itye ki miti i atika tika tika tika tika tika neni me bedo tye i yik dong wan wangeyo ni tye dul pa dano mapol ma kome can tye ka penyo transport Aa, tutwalle bot lutela ba. Aa, aa, gene, aa, rabol. Wan dong ko loka gi wotwa dong nining? Eh? Oh, wan, wan dong, wan dong aa ceng adi? Hmm? In ma in, in, in i acoli naka yang transport me ceri yik nga penyu? I acwali naka yang dano macito i lyel-li woto ki gin acama ma an adongo naka yang-ngi megi nongo otingo dek, dek ma be dong giteri woko ki mukene nongo obino kwede gijolo dek-ki gitero dek kaca gijolo gin ango gitero kaca pii amaragi, sodagi ki ngangagi wot ki cing nono ni kwet ikwet ikwet ikwet dong onongo peke kit onyoni. Ineno? Eno man eni gimito wa transport gicwe gimini teno malit te dong loyo weng gidit wigi mukene imito ni iwinyi giwaco ah an ka dong nen dong a ci dong obin dong nongo an gang atye i yo dong in dong gang itye i yo ma nyuto in dong icok dong pingo dong in dong pe dong icak wot wang dong in dong iyo. Eh? Mukene mito mutoka ma dong ka dong ka dong ki cwiny aleng dong kipango mutoka ne igamgi. Mutoka dong myero ongaki ogamgi wa i kin gangi gini. Kare okene mo mutoka be cito moko ki karo kot en. Dano pyera angwen ti mutoka mutoka omoko ko kin lum kaca. Nyo i kin gang sore. Ineno? Ci wun jo ni ene kong wiwu ko cak pwanya ba. Wun wumito ni wun itingwu atinga me cito ka Yecu? Ka in pe imito cito ka kano kom ladit, bedi gangi. Wan onge ati i Mega FM be keto gin radio. Wangeyo ni itye i television or ibedo be tye. Ka ipe ki television, winy radio. Acara ma dong in itye kede en e wil betri. Wek in iwiny radio. Nen, wanyebu wanyebo wac kom tutwal odoko caro wac kom neno en en ma gitingo ga atinga ni gitero gini pe bene otingo wa gimo ba icinge ba hmm? aya wo kunu aya kol nga dong en MP ne gwoko no en oyubo mutoka me tero gi no i nono dok ochako a ah, honorable ka nongo wa dong gimo me dok ga hmm? inongo ngin ango mano eh in dong in dong te ceng eni dong in dong itye pingo dong ka in pe dong itwero wa nongo wa gin mo bene idi kekeni eh in giteri gang lyel transport gimini eh ibe pe ibe iwoto wa ki ki ki gin mo keken icito eh en uno namba acel dok bene ka cito atoko dek eh pe be uye dong i muranga ba omito omwod gweno eh wun en wun acel-li En aye wun acel ka dite i kom pa ludito, pe dong omoko pe omito wa a, eh? Ka dok dok omito ba dok boda boda. Pe be oye ni dong gibolwu i centa ci wun wuyiny yowu ba. Omito imini wek boda boda okwanywu ki i centa oterwu i kin gangiwu. Bed i gangi pe iyel wit ngati mo. wanyebo wac kom tutwal odoko caro kaka odoko caro inen en gurup acel-li enoni ni ma gibedo ka penyo transport gin aye gia dok bene in ibicito i lyel ka dong in dong wii dong dit ma pe dong itwero wa mako gin mo i cingi eh pingo pe dong kong kite wa pii adada-ni pe kong in imak miti woto mo acel iter En group acel-li, en aye dong ni cur ki cogi koko mogo ma bebebe. In icero in lakumu in icero i gang to in icero ka diyo cwiny ot to. Pe dok ni in dok icero dok ici diyo cwiny in aye. Oya! ci dong won lato ma dong en aye orwenyo dano ni ko nga dong odiyo cwiny en nen en gurup acel-li pud to gin aye ni cito gang to me ka nyuto woro nongo tye ka boko nying lato gimwomme wa Kong icam dong gino mo ki i otti do, mar kong cai do kit ki gwana ki odii do, wek olu kong dong icit ma nongo iyeng. Man wagamo wer bene pe itwero. Icoyo ariya ka ma pe giwaco iye ni dong icoyo iye ariya. Igamo amen nongo ka rwoyo bicop ni otyek lekane oo amen kara pudi. Iya! Pe ingeyo wa wer. Ka dong cingi nono, kong dong iwot kene ki gilega. Wan dong icito iyiki, wati icito ka yik pi tibu pa lato. Kom wit lok kikome tye i gilega. Wot ki gilega. Baibul in pe pe itwero wa wot i Baibul. Ah lutwa. Ka kenye kong dano kono na maka iye brek. Lyel olanya, lyel ma dano madit ma nyutte ni protocol bibedo lamal. Ineno? Tyeng kit ma kite myero gibed kwede nongo tye ka maleng i Acholi in lapaco ka wel obino ipeko gang boti in iweko kom en jami matitino ma pe dok myero gitit bene. Manna ni imoko ko eh? Noni gunya gunya gunya o wan aye wan aye wan lyeli wan wan wan wan mumen o wan ko wan gin ango e cawa ni eni eni man pe dok yub me bito kwi kor man eni yub me kano kom wek bedo lacen apoko dano dok i wi lyel kunu o man ko angagi o man ko pati pa angagi o man anga eweno ni dong obed peke ineno ci jami pol, ento wanyebo jami mukene ma wanyebo odoko okelo wac kom ki nyabo mapol, oweko dano dong okwanyo kit ma myero gibed kwede i yo matir. Ka ngat ma pe mito cito i lyel cito ka yek obed i gange, pe iyel wi ngat mo keken pi transport ni kong etingi kiteri, bed i gangi Wil betri acara ma in dong itye kwede i te ceng-ngi eni oli weng-ngi, en aye wil dong betri. Ket layeny redio obed i mega, multiplier kono anga anga gini, weng jo ni en aye weng bibedo kunnu. Kit ma yik biwot kwede weng, wa wang buk ma diki ma bicop biwaco ni gikwan, in dong ielu ki gang. Nyo ka itye ki telebijon, nen i telebijon. En aye kuman, giwek miyo obedi kong kit eno lukumu.